Burhasun Yankoy.
Ɔpenso da hɔ ma Asante kaa ho bɔɔ mu na afei nya ɔhempanyini yɛ ɔsɛetuo di kan no na ɛdu baabi sɛ afei deɛ obi ka n'asɛm sɛ dɔnkɔ hu mabrɛ na dɛnkyira ɛhyɛ wɔn so papapapapa akwasidaa bi aduru awerɛhosɛm yɛsoa Anyina egya paa fi ha rekɔma Ntim Gyakari. Bɛso asɛbe ba ha de kɔma Ntim Gyakari. Ntwoma. Ɔhu maame nso ayɛ bi. Ɔhu sɛ saa adwuma wei no ɛyɛ sɛbisɛ mmaa adwuma. Nti deɛ nkyɛ ahene fa asante sɛ asante yɛ ɔbaa nti ɔnyɛ mmaa adwuma no ma no. Na ɛduru baabi nso ɔmo de kɔ so a Na mmaayewa no ɛso nneɛma de kɔ no na mmarima no ne wɔn adeda ɛka akɔ akɔsiesie hɔ dɛnkyerɛ ɛka wɔ sɛ wobɛnya dɛnkyerɛni na ɔno awo na ɛyɛ atetee paa nti ɛduru bere bi na bere bi afe so a dɛnkyerɛba bɛgyina ademadeɛ ademadeɛ no ɔba bɛgye Enti afe no duruiɛ no, yɛsoma kyea me amanneɛ ma no baeɛ sɛ ɔma gya ademadeɛ no mmra na ɛnyɛ ademade no nko o saa eh, sika futuro yawa ah, ne nyinaa ka ho sɛ dazo nko nante afei deɛ nneɛma foforɔ ka ho afei deɛ nea ɔwɔ sɛ ɔhene biara ntwa nsa te abaako ah. mfa nto yawa no mfa mmra na ɔmfa ne yɛ yere paa ne yerɛ ɔpɛ no paa nka ho mmra ah, ɛdi sɛ nom kɔko yɛ yɛ ɛnɛ kɛsɛ saa ne bɛba yɛsɛ ɔpa ho fɔ no ansan a ɔto no bɛma wobɛnya kunyɛ prɛko afei de aprɛ ɛne ɛbɛsi bia ɛsi yoi yoi na ɛma amerika ɔsɛ na deɛ mesi yoi ɛnum bi a bɛto bi a mɛgye ɔso

ɛkyɛ sɛ faako aduro deɛ ayi mefa so twa papa bi ɛna ɔne dc bi kɔnya ntɔkwa na wɔn yiyiaa no na dc no esum papa no papa no ɔkɔ fi ne bi sɛ papa buroni ɛsɛ nura ne dc nya ntɔkwa ɔsɛ ɔwɔ. akwame no yiyi a push me one time sɛ na mu sɛ adena bɛyɛ ntɔkwa asante wakɔ akɔ ɛkɔdi sɛ ɔhyɛ ma ɛma neɛ yɛtwa ne nsa no yɛ na sɛ ɛyɛ ntɔkwa awia no sa ɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛ akɔmfoɔ ɛbɛba mu akɔmfoɔ ɛkyɛ sɛ dabi kɔn no deɛ ɛba so na mu asante Siesie no a ɛyɛ sɛ nneɛma bi ba mu ansa na ɛno ɔde ade akɔsi ani nti deɛ ɛdi kan ɔpɛ obi a ɔde ne ho bɛma hemfono bi yɛ a ɔbɛdi ko no anim ɔkura tuo ɔba anim tuo no ɛdi kan no ɛbɛka no ɔtetɔ a ne asante bɛdi nkonim ma wotwe no bakɔdua sɛ mede me ho mema
Afei mepɛ obi a ɔno nso ɛbɛtwitwa n'anim no na yɛato ne no ma apete na na no faako apɛtɛ bɛfa bi ade akɔduru biara no ɛhɔ a asante bɛfa ho nyinaa na mpo dɛnkyaso bɛyɛ sɛ mmaa yɛ adze ɔse ka nkora a ɔmo tu bi da na yɛ po nti di kopim ɛdwo so hɛn ɔse mɛdɛ ɔma afei yɛpɛ baako nso a sɛbi ɛnyare ebesi na anim no na ne nsa ɛkyɛ hɔ na yɛde yɛ awa besi mu ahyɛ aduro mu a yɛdware de akɔ sa no mo
asase kofoɔ soso mɛde bɛho mɛma hwea o nti ɔmo yɛ saa

Nti nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ ne sɛ wɔ ɔpɛn so sɛ deɛ sikadware yɛ wo dea nti sɛ wonni hɔ a me na ma wɔn so ma me ma me hwɛ ɔkyi ma me so dwetɛ dwetɛ nam so fa saa ɔsɛ nso ma ɔsɛ kɔ adam ne mu nkyene ɛɛ twembo akodua ɔsɛ ma asefoɔ ma ase kan nko obi daabi wonim tete no mmiri bi nkɔ yɛ ade bi ma obi obisam sɛ owura woyɛ dɛ mekɔhu obi na

Etuo asraafoɔ na dɔm a yɛsi na ɔde ba no. Saa. Kuro bi a ɔbɛduro biara nipa a wɔn mu dwan. Kai. Wɔn mu dwan.
Sɛ katempo bi no yɛ ko no sɛ wɔn bɛ. Gyae.
Na na ɛwɔ dɛnkyerɛni bi. Ɔbɛtena dunku. Akora mmea ɔsan na ɛfrɛ no. Akora mmea.
Ɛɛ dunku hene.
Na na nti ngyagirɛ ni sɛ ɔyɛ dɛnkyerɛni no nko ara de oduru hɔ a. Bɛkyerɛ asante bɔbrɛ. Saa.
Nea ɔyɛ a wobɛtumi asante no yɛ. Nti ɔba no na ɔbɔ ne nnwom. Nti yɛ kari nnwom na mebɔ nnɛ no. Abena bɛ yi, bansuo yi, ɛda mɛdu adunku mɛda. Abena bɛ yi, bansuo yi, ɛda mɛdu adunku mɛda. Na dunku hene akora mi ɔ de nkra kɔma nsɛ. Ɔka ne ho mmra na wafufu tɔ de nkusua agu ne so. Na ne nanteɛ no deɛ koraa sɛ na ɛteɛ sɛ akyekyerɛ koraa mpo na ɔba nko ɔduru dadaada ɔduru adonko a na akora mmea no de si ani ɛne adwa mpɔn nom kuro nketewa wɔ no n'ani da so asa ah, baabi ɔbɛda no afei nea
ne no de si ani ɔmo bɔɔ no a sɛ na mpanyinfoɔ kyerɛ bɛyɛ nnɛ nsom na ɔkye akora mmea na obi sɛ hwan no no ɔmo sɛ akora mmea ɔsɛ o ekura wei ɔsono nankasa na mpɛ no akye no ekura wei dɛm ne yɛ dɛ ɛɛ ɛɛ ya no ahyɛ akora mi a ɔsɛ o nye wei na mɛ hwɛ dɛ kumbɛn na ɔpɛ nsuo mɛ yɛ de nkira kɔma akora mi a de aseda kɔka ne ho sɛ wayɛ adeɛ wayɛ adeɛ onye ntɛm yɛ kɛ na ɔmira. Ɔmmra ne mu ka ho. Ɛno no. Ah, na Hesekia wie no hɔ a. Ɔmmra.
Ɛne sɛ ɔmbɛhyia firi yi ase no. Saa. Ɛhɔ na ntɔkwa no. Ya, ɔbɛbɔ ne man ɛwɔ firi yi ase. Sɛ bia ɛkyee no twaa ne ti. Ma dɔn no, te pa nso anyɛ. Na wɔn akyire mmiri bi nam ne nkufo bi ka asɛm bi. Nam ah, mo dɛnkyerɛfoɔ yi, mo ara na mo san bɔ dɛnkyerɛ. Sɛ Asante twi fa mo so no ɛsɛ afei mo suro obiara tu a mekɔ Asante obiara tu a mekɔ Asante. Anasɛ mena wokan ɔfa.
Nti wonim ɔfa nipa sɛsɛsɛ bi atwoma mmɔbɛgya na tifi ne nanaafoɔ atwoma mpɔnoa ɛne atwoma hanom a kwanma ne de ka ho a wɔn nyinaa mɛtumi akɛ sɛ wɔn fi dɛnkyira na ɛto baa bɛtena nti wona wonsɛ baako yɛ adini Atwem ha, atwem ahene, ɔtwe dɔm, twe dɔm ɛma Asante. Nti wɔn nyinaa bɛbɛka Asante ho afi Ginger Kari ɛbɔ ne man. Na wɔn kyerɛ akyiri no ɔhene foforɔ bɛ nka ɔsan aba bio ɔneɛ wɔnuru baabi a nantɛm a nneɛma Asante afei de Asante na na ade baako a wɔn sɛ ɛnhwɛ ade me sɔn asante no dɛ nkyɛ akɔn no wone sɛ adanse anko bi ko adanse anko bi ne sɛ na dɛnkyerɛ atwi afa adanse so adanse ɛhyɛ dɛnkyerɛ ase that's it ɛma ebinom koraa no ɛkɔn no awurade basa na ɔkɔka sɛ akɔ no ne ba na ɔkɔ ɛyɛ abransɛm bi ɛwɔ de kyerɛ mo yɛ birinbiri ntorɔ awɔ ne ɔsɛ dɛnkyerɛ bɛkɔ no ɛhemfo sɛ bi nana Wei deɛ yɛkɔ ɛnyɛ yie tena wɔn ne dɛnkyerɛ agye sɛ bibire dwan kɔ tware pra no ɛkyerɛ sɛ dɛnkragya ɛhene na ɛkɔ ɛsoma no ɔsɛe kɔfa wɔn baeɛ ɛnti sɛ na sɛnea ɛteɛ no wohyɛ dɛnkyerɛ ase mo akwan fa dɛnkyerɛ no mu
na sɛ bɛdi ako na bɛkɔn bɔde atwɛde na sɛ kofi no no yɛabea ntumi mpata a na wo yadeɛ ya ɛno no sɛ adanse so ɛbɛdi asante saa na ɛteɛ tetɛkyira ko no susuamfo a bi a ɔde baako no ɔhu na mere bi meka panyini bi ka sɛ mekyerɛ m ɛko no ano no asɛm foforɔ siyɛ Esi bere a etwa ntin yɛ kar ti no, na adze bi da ne nan ase. Sika ɔkɔ da ne nan ase. Dwabɛn na ɛfaeɛ ɛne nneɛma nneɛma bi. Ɛna apiedu ɛyɛɛ sɛ yɛmfa saa nneɛma no nyinaa ɛma boaheanantuo wɔn sa hene na ɔmfa mmrɔpensoɔ. Saa.
wei kɔfa akasakasa bi ba apiedu ne dwabe ntam ɔko ano a wɔn nso de siani oh mekae sɛ nana woso na ɔdɛɛfo woso ama yɛ bere mi kɔ ɔka ɔsɛ ɔsɛ dwabe hene kumade hyɛ no nyinaa o ɔsɛ ɔtɔrɔ mu ase apiedu ne dwabe dwabe no ka ne ho na ɛdi o ɛdi ɛdi ha sɛ ti no asante kɔn no sɛ dwaben ɛnyɛ nsutra ka ho nyɛ kɔntenase a kai wote sɛ yɛbɛtu ɔgu yɛbɛtu ɔgu sisi a nti ɔhene te saa sɛ wone sɛ apue du ɔpensoɔ ne papa nnua kuma no apue du ɔwusu panyi ne nua anaa na ɔfa sɛ ne ɛtu firi nyameɛ ne bɛtena apue du nti ɔte sɛ ne papa na ɛyɛ no ɔsɛ dabi

ahensan no saa bɛ na hɔ no nyɛ ne din no no ɛna wɔn sɛ wɔhene wada wɔn asaeɛ na yawie de nti adeɛ no yawie afe adu nso ne dwaben so deɛ no aa abotɔyɛ mu aba nti ɔhene sae na ɛnya kron din ahensan yoo asantoro fie ne ɛte ne nka no wofara ɔfa musuo gyaa no nso a ɛyi ɛyɛ asɛm o ne ho hene sɛ pia o anɔpɛ yi wabe papapapapapapa tigya Ada wo ma yɛhwɛ yɛhwɛ ɛɛ denkyira ɛne asante ɛɛ sɛ a yɛkɔɛ no na yɛsua mu adeɛ ada wo ma. yoo ɛɛ wɔfa firi baabi na nso mi kɔ fa firi baabi saa ne mu nsɛm dɔɔso nti na ɛɛ yɛka sɛ yɛkɔ saa ɛnyɛ sɛ sɛbi nkurɔfoɔ ɛpɛ sɛ wɔn ka asɛm bi. Ɛma no bɛ kyekyere Asanteman kɔn sɛ Asantefoɔ pɛ ntɔkwa anaa Asanteman saa mmerɛ no na wɔn pɛ ntɔkwa. Asanteman mpɛ ntɔkwa da. Mmom wobɛka no a. Ae. Ɛno koraa mpo wabɛka no no. Wɔne wo bɛka na fisɛm saa. Gye sɛ woyɛ asoɔden.
Ne sɛ ohun sɛ afei deɛ wobu no kwasea a. Ɛneɛ ne wɔboa no ho. Saa. Na ɛno koraa mpo no. ɔne ɔman bi bɛkɔ ko a, nea wɔyɛ ne sɛ ɔman no yɛdi n'asɛm. Ahemfo no nyinaa twa hyia, Asante nhemfo nyinaa twa hyia, ɛdi w'asɛm mu bua wo fɔ. Sɛ ɛsɛ sɛ yɛtu so sa. Ɛsɛ sɛ afei deɛ yɛduro no yɛ no. Yɛsi yoi.
Ansana yɛakɔ ko. Enti ɛko na nananom se Yɛkyekyere ko. Yɛkyekyerɛ no ne sɛ yɛne wo di nkitaho ara na kyerɛ sɛ yɛkyekyere no no. Na yɛhuu sɛ afei deɛ yoya afei deɛ na yɛnoa ko no ama no abene na afei ne yɛadi. yɛdi ako nti na yɛsɛ yɛdi ako yɛdi ako yɛdi ako no no yɛkyekyere na yɛanoa na abene yɛbom papapapapapo mm. na ɛɛ eh, yɛ nti na ɛko eh, bɛba a yɛmfa da ko pɛ daabi ebi koraa eh, ɛko no yɛakyekyere anoa ma no aben bɛyɛ sɛ mfie bɛyɛ sɛ bɛboro sɛ ɔhɔ ne yɛmfa nsa nkan yɛnya ni sane yɛateɛ ho agum akɔ yɛ ɛyi investigation anaasɛ yɛkɔ duadua mu ayɛ nhwehwɛmu ahwɛ baabi a ɛbɛfa ɛne adeɛ nyinaa wie ansa na yɛama yɛn homene so nananom asuae wɔn a ɛdi ɛko no anim no yɛa na nkurɔfoɔ bi ɛkeka nsɛm bi sɛ ɛɛ asantefoɔ ko a wɔn ko yɛ no wɔn kɔ sesa nkurɔfoɔ bi firi baabi ɛna wɔn de wɔn ko yɛ na nka yɛpɛ nipa de no ayi musuo no Anka yɛn nkɔfo bi mfiri baabi. Enti biribiara wɔn ara na edi wɔn adeɛ anim. Yɛsuae a. Ɔpem soɔ. Yɛ a na wɔn kɔ sɛ sɛ nkurɔfoɔ biri baabi a wɔn nyɛ asadefoɔ na bɛsuaeɛ. Wɔn mu a esuaeɛ no wɔn na edi kun n'anim. Sɛ ɔfe ho nsuo.
Ɛna ebi bɛtɔ a yɛ a na wɔn anyɛnfo pii na ɛtɔ akoyɛ mu. Ako mu. Yɛ a na Wɔn yɛ Mosifɔ. Dabi. Nti no, saa nsɛm no a yɛ a na nkurɔfoɔ ɛdeda wɔn ano sɛ Asantefoɔ kɔse saa nkurɔfoɔ. Kɔse saa nipa firi baabi na yɛyɛ deɛ di yɛ ako. Wɔn nyɛ saa sɛ wɔn kɔ ko no koraa no a deɛ wɔn ma ahɔhoɔ yɛ koraa no sɛ bi a na ɔso ɔso nneɛma ɔso atuduro ɔso biribi ɛna ɔkɔ no ɛko n'anim deɛ ɛyɛ nananom ne wɔn abusuafoɔ. ankasa adehyeɛ no ankasa ɛna gyina kɔ no ɛna wɔn ko. na de to kɔhyɛ obi nsɛm na ɔdan hwɛ ɔso ana ɔyɛ dɛ. nti yɛkɔ ara ma no kɔyɛ sɛ sikadwa nso edi kun no mu bi sɛdeɛ israelfoɔ ɛkɔ ko a na yɛsɛ ɛyi apam adaka wɔn deɛ no yɛ apam adaka ɛno edi mu bie no. Ark of Covenant a wɔn ne Nyankopɔn yɛeɛ no, ɛredi wɔnom anim te sɛ deɛ yɛ so sikadwa di anim. Enti nyɛ ahɔhoɔ ɛna ɛtetare sikadwa ho ne yɛde kɔ sa. Ɛsɛ nyinaa yɛ aborɔfo a wɔn kaa nokorɛ no. Mpɛn pii no yɛkɔ ko a, yɛana aborɔfo journalist ne akrakyefoɔ edi kon no mu de akɔ nyina kurakura wɔn a ɛdrɔ saa mmerɛ no na ayi ni hɔ ɛfrɛ no sɛn kamera nti yɛwɔ wɔn a yɛma wɔn yɛatete wɔn yɛ a wɔn no ɛde wɔn nsa ɛde pɛn ɛne ɛyi pɛnsil ɛdrɔ nea ɛkɔ so nyinaa nea wɔn yɛ yɛ nyinaa no wɔn ankasa. ɛyɛ ɛdi ho adanseɛ sɛ neɛ yɛhunuiɛ no deɛ na asantefoɔ no wɔnom ara na ɛkɔn ɔmo ntɔkwa na sɛ ɔhɔhoɔ bi wɔ mu koraa ɔhɔhoɔ no yɛma no biribi foforɔ na ɛyɛ ebi a sɛbi obi atɔ momfa no momfa no mfiri akɔnɔ ɛnom saa no deɛ na sɛ ko no ankasa deɛ yɛana nti yɛkyekyere ko na sɛ yɛdi nkitaho ara na abotɔyɛ mo ba a yɛgyae Na mmom abotɔyam a mma ne ko no ba deɛ a, ɛneɛ ɛko yɛbɛkɔ. Enti Asante ɛnyɛ no ho sɛ ɔpɛ ntɔkwa da, na aborɔfo ɛɛpɛ yɛne mguaseɛ no, ɛna wɔn twerɛtwerɛ saa nnoɔma bi sɛ warlike, obroni nka sɛ warlike akyɛ sɛ tɔkwa pɛni. Aturutrasɛm ni, na me mete me kurom o. Ɛna wɔtu kwan kwansini bɛyɛ ɛbɛyɛ sɛ ahen ɛyɛ mpem nsia kwansin mpem nsia o atoa me atoa me na wobɛgye me nneɛma na mese mempene wo mpɛ ntɔkwa me na mpɛ ntɔkwa enti saa asɛm no a yɛkeka no sɛ mm. warlike warlike no ɛyɛ Ɛnte saa. Ɛnyɛ Borɔfo papa sɛ wɔtwerɛ fa yɛn ho. Ɛnyɛ asɛm papa.
Ɛyɛ mmusu kasa a ɛnni kwan sɛ yɛn nso yɛgye tom sɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛn na yɛyɛ tɔkwapɛfoɔ. Ɛnte saa. Yɛte asase so. Ɛna wo nua a ɔbɛn woɔ no, ose ɛɛ bra me nua ne ho. na bra bɛka me ho na yɛnyɛ biribi na ɔsɛ ɔma a wommɔ no wobɛtea no tea wobo no na wode no abɛka ho saa ayi
saa ntɔkwa no a na ɛwɔ hɔ a anuanom ntɔkwa no yɛ a ɛde yɛ nka bɔ mu baeɛ no obiara ne hɔ a ɔyɛ ebi kyɛn buroni Aborɔfo aman a ɛdeda hɔ nyinaa no, wɔn map no asesa bɛboro sɛ ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ ntɔkwa. Yɛko ara na yɛde obi abɛka ho na obi nso ate bi. Ɛnnɛ yɛrekasa yi, Russiafo a wɔakɔdi Ukraine a aman bɛyɛ sɛ nnan na akɔhyɛ Ukraine mu. Russiafo sɛ yɛgye adeɛ. Yɛn nuanom ne wɔn a yɛne wɔn ka kasa baako. Yɛn amanneɛ ne yɛn amammerɛ nyinaa baako. Kɛnnɛ mmerɛ yi. Nso wɔnom ɔko agye. Efisɛ deɛ wobɛhu sɛ ɔyɛ onua no deɛ, woma no nkɔ nkɔhyɛ obi deɛ mu mma yɛnkɔtan n'ani.
Nti ɔno koraa sɛ ɔmma a, yɛbo no de no bɛka ho. Nti ɛno bi na na ɛrekɔ soɔ. Na ansa na yɛbɛyɛ no, nananom twa hyia, aman hene nyinaa twa hyia ne wɔn aberempɔn. ne Ɔsadehene nso aberempɔn ma yɛde asɛm no to dwa.
Yɛdi asɛm no hwɛ sɛ ɛhia sɛ yɛbɛkɔ anaa. Akoraba, asɛm wei deɛ yɛdi wɔ a. Anaasɛ nyɛ no kɔ ano. Ɛma yɛtu abɔfoɔ, yɛtu akyeame, yɛtu ɛsɛn ne abɔfoɔ ahodoɔ biara ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Wo kɔ ne asomasi nka sɛ ayi adeɛ a ɔreyɛ no yɛni nye ho. Ebi si yɛne aborɔfo ntɔkwa ɛne ayi mpoanofoɔ ntɔkwa baako esii yɛ na yɛ sɛ yɛn edi dwa no mpoanofoɔ sɛ yɛn mpene ma mo asantefoɔ mo ne aborɔfo nkohyia nni dwa.
mo mo edwa bi a mo pɛ sɛ mo dua bi a mo nfa mo sika no mmerɛ yɛ na yɛyɛ nkɔtɔ mmerɛ mo. aba.
ɛna ehu sɛ kwasi ɛbɔ wɔ mu. ɛgya wɔ adwo a. nti sɛ mo se mo ma yɛ kwan ɛma yɛ yɛ yɛ ne aborɔfo no mo di dwa yɛ a ɛna ɛna yɛ yɛ ɛyi ɛ owu owu nkwankwa ɔda bi da. yɛ de ho bɛ keka mo yɛ de nsa bɛ keka mo ayi yɛ de nsa bɛ keka mo mo ayɛ ogu aburoni o ti hɛ yɛ adan ho buroni. nti asante kɔ saa sa no ɛma wɔfaa hɔ nyinaa baabi a mo se mom yɛ ma no afei deɛ yɛ dea yɛtwam hɔ ɛma oburoni pene so ɛde ayi castle castle no mako mako bɛyɛ aduasa mmiɛnsa no ɛmu bɔboro sɛ wɔ hɔ ɛde ne nyinaa nsafoa ɛma asante ɛtua ntɔ ɛma asante ɛnkran Castle ɛka ho ɛwɔ hɔ ɛka ho Cape Coast castles ɛwɔ hɔ ɛɛ ɛyi Takoradi baabiara ɛpo n'ano deɛ ne nyinaa ɛbɛyɛ ɛ oburoni gye to mu sɛ ampa mo ako dankyira ho a wɔn a mo nyinaa mo abɛka ɛ Asante ho ɛno ɛna oburoni yɛ a wɔhwɛ. Gold Coast so saa mmerɛ no. Ɔno korɔ no ara na na ɔhwɛ Sierra Leone so. Ɔno korɔ no ara na na ɔhwɛ Gambia so. Ɔno korɔ na na ɔhwɛ Nigeria so. Charles McCarthy.
Ɛdin no bio. Charles McCarthy. Sir Charles McCarthy. Ɛna Asantefoɔ se yɛntumi mfrɛ wo saa din no yɛn yɛbɛma obi nti wode mankata mankata ɛna yɛbɛfrɛ no mankata ɛma buroni koraa gye to mu ɛma ɔtwerɛ no sɛ mankata wɔ mankata wɔ sɛdeɛ asantefoɔ no ka makati no oburoni no asa agye atom sɛ mea nam din no no mo se mede mankata magye atom nti ɛyɛ mankata sa ɛma ɛhɔ no saa ko no nso ɔsan asante edii aborɔfo so yɛkɛn na kyerɛ sɛ west africa asɛm na yɛkɛn ah. world war nti nti wɔn nyinaa bɛka ho ɛna oburoni aborɔfo no di anim ɛɛ ɛɛ ko nti ne yɛfrɛ no ɛyi ɛhɔ no na buroni ate ɛɛ ɛyi soja yɛfrɛ no west africa frontier force west africa, africa frontier, frontier force. Uh, force Hoo nom na eh, 1824 Aha. Mankata pɛn so saa kyɛ ama ɔsantehene a ne wɔwɔ hɔ ah. eh, ɔsantehene mhm. ɔsɛ tutu kwame asibebo nsu ɔsɛ tutu kwame asibebo nsu mekae pa sɛ bɛne mo susu a mo nyamba ɛtwerɛ ɛkɔyɛ no kwamena asante ne kwamena dabi kwame kwame na ɔmo bɔ no kwame na sɛdeɛ sesan buroni makati yɛ mankata no mu no ɛna sɛbe Ɔsantehene kɔɔ n'akuraa. Nti ɔsantehene a na ɔgyina kono a ɔreko saa mmerɛ no na ɔnyɛ dehyebanteɛ ɔna ɛkono no a ɛyɛ no ɔsantehene. Saa maa no toa so. Maa no toa so. Na
na ɛyi otumfoɔ ɔsɛyɛ awakoto. Ɔsɛyɛ awakoto. Saa ɔtoa so. Nti ansa na ko biara bɛpie bɛyi ne ti wɔ asanteman mu no nananom bɔ dwa. Saa. na yɛde nsɛm no agu hɔ sɛ deɛ asie ne o yɛyɛ ne dɛn na obiara ka aba biara ka na sɛ sɛ yɛkɔ a yɛbɛkɔ ɛne mu bɛtene nti nyɛ sɛ ɛko no yɛnoa yɛsɛ yɛnoa ko ama no abena yɛsesa ayi nananom wɔ aboɔ bi a yɛhyɛ da sesa ɛde gu ayi tifire mu container mu na container yɛde atu duro egu mu ne nnuro ɛne nnoɔma nnoɔma nyina kyɛ sɛ yɛnoa yɛnoa yɛnoa kɔn no yɛnoa kɔn saa ɛkɔn no anadwo no yɛnoa kɔn no ma no bena obiara mɛka fie dabi ne yɛkɔ yɛkɔ yɛn mu ne yɛkɔ akɔnɔ ɛkyekyɛm pɛpɛɛpɛ saa mmerɛ nso so na ɛɛ nananom yɛsi wei ɔto atuo nson ɛkyɛ sɛ wohwɛ nipa nson so nkɛnda a yɛbɛka sɛ sajemɛjɔ Ɛɛ ɔto atuo apem. Ɛdeɛ sɛ ɛyi ɛyi ɛɛ kɔm ɛɛ battalion commander. Ebesi ne nyinaa. Yɛwɔ saa ewiase nyinaa nipa apem bia ɛyɛ battalion. Wɔto atuo mpemsa. Na kyerɛ sɛ wɔyɛ brigade commander. wɔto atuo mpem du ɛyɛ sɛ woyɛ divisional commander nti na nananom deɛ ne wɔn mfrɛ no division na ne wɔn de atuo atuo na na atu din atuo dodoɔ no a wɔtoɔ no ɛna ɛkyerɛ sɛ woyɛ brigade anaa woyɛ sergeant anaasɛ woyɛ ayi ɛna na yɛde kɔ nti yɛte ɛho gu mu a na neɛ yɛsuae
ɛyi yadeɛ sɛ wonyare nko adeɛ a ɛneɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ bie na yɛkɔ ɛko no na yɛkɔfa nipa no nso a, yɛnyɛ no sɛ ɔdɔnkɔ. Yɛfa no bɛfra.
Bɛka Asante nkaekae saa nneɛma wei nyinaa yɛgye wa yɛagye wo.
Ɛɛ sɛ wo ɔman biara a woyɛ biara dankyira Asante di wɔn so wɔn de dankyira bɛka Asante no ho. Nti woyɛ dankyira a woyɛ Asanteni. woyɛ kwabere a woyɛ kwabere a woyɛ asante kwa asante kwabere asante adanse asante ɛyi akyem asante we baabiara wo a wode wo ho baa sɛ woka ho no wo wo asante no da wo so wo a wo a wo baayɛ wo a yɛbɔ wo de wo baayɛ nyinaa wo de baayɛ mo nyinaa mo ka ho. Enti na Asante no yɛ ɔman a ɛtrɛɛ ara kɔpem Ivory Coast, ɛkɔɔɛ ara kɔpem Burkina, ɛkɔɔɛ ara kɔpem Benin. Ɛhɔ na na Asante yɛ ma aborɔfo kɔtena ase wɔ biribi a yɛfrɛ no Berlin Conference of 1884. 1884 na wɔkɔɔ conference wɔ Berlin, Germanfoɔ ahenkuro sɛ Kwan biara so no, ɛsɛ sɛ Asante no yɛ mpene ma no mfa abibima no mmɔ no ho sa. Yɛbɛtetew.
Ɛnna wɔmaa Francefoɔ kɔsii Ivory Coast sɛ, Monko mmra. Ɛnna Germanfoɔ kɔsii Togo, Monko mmra. Ɛnna Englishfoɔ kɔsii ɛyi ɛɛ ɛɛ ɛfrɛ no sɛ Cape Coast, Mo nso monko mmra. Nti yɛne wɔde ntɔkwa takereɛ no na wɔn waewae aman no bi fie nti akyem abuakwa na ɔka santema dankyira na ɔka santema ho asen twifo heman baabiaa wɔ ghana ha deɛ obiaa na ɔka santema ho nti yɛnhyɛ da sɛ yɛpɛ ntɔkwa ɛne ɛkɔko ɛdi asɛm buafɔ ansa ne akɔko kotokuro do apoma ɔsɛ obi anka no a ɔmo no asante adi ako Piaww! Na wobɛwura. Akoraba.
Ma menhyɛ aseɛ firi kɔnfoɔ. Kwaa mu.
Ɛkɔ ada fam. Me wiase a mebaa me frɛ no obiri kɔnfoɔ da. Aha. Me dem kan ɔbene. Eh, nukura nye obi ɛyɛ ɔbene kɔnfoɔ. Asanteman mu ha. Yɛyi kɔnfoɔ no kyi firi hɔ a kɔnfoɔ bɛ mbiem na ɛyi abanwa. Abanwa deɛ. Wiase nyina nyɛ sasa. Wiase nyina. Kɔnfoɔ bɛn paa na watumi ato se kan. afena o na nwusie di akyi na akɔpem fam akɔhyɛm na ɔde ne kɔmhyɛ asa ata akyiri ama na bam kɔmfɔ bɛn wode ɛmfa nsɛ sɔfo bɛn wotwetiri ɛrɛ eh, nkɔhɔ koraa wɔn de wɔn ntumi nyɛ saa wɔn tumi sa yade ase kɔ na awotwe yɛ eh, asaabra kɔnfɔ bɛn so na etumi ma nsuo we hmm. owi a ɔsi nsuo ne saabra wɔfa ɔsono se bɔ no pɔ twom sɛ sane wɔn ntumi oh. nsane. Kɔmfoɔ bɛn so na ɔde ɛ ɛ ayi, ɔma nkokɔ ko anɔpa saa ara kɔpem anummerɛ? Kokobiriko. Edin no yɛ Nkokobiriko. Ayi, ɛ, kuro no mu fɛ, Abidjan Nkwanta. Wosi din no yɛ sɛn?
Nkokobiriko.
Ee, wobɛyɛ ama me nkɔ akyire ha bio o.
Wɔn mu wɔ hɔ a. Nkokɔ no ko saa. Aha! Kokobiriko, ɛ, kɔmfoɔ bɛn paa na ɛtumi de ɛberɛ ɛbɔ ɔpɔ a yɛntumi ante? Saa. Aberepɔ, obiara ntumi, kɔmfoɔ anɔkye. Ɛberɛ a kɔmfoɔ hyɛ ɔsɛ tu dɛnkyera akwam ɛhyɛ ne nkɔm ah, adeɛ bi da w'anim adeɛ ne so wo na wobɛkyekyere bɛyɛ man na ɔhene panyini nte aseɛ sɛbieku sɛbieso nkɔmfoɔ no yɛ kasabɛbuo ɛfiri hɔ ɛberɛ o sɛ ɛtu yɛ sɛ wɔba wɔsra kɔm yɛ sɛ ah, kɔmfoɔ yi deɛ mehia no ɛyɛ akoa yi ɔbɔ mu suo gyaa no ɔsɛ daabi daabi mehia no ɔsɛ deɛ sɛ wopɛ deɛ a mede no bɛma
ɛberɛ a wɔn ba busumuru kyɛ nam kwa mu kɔmfoɔ nsa no ne bia agyapoma kɔmfoɔ nsa no bia wɔn de ne nam ɛde ba yɛbɛwie kwaman wɔn sɛ ah si yɛ ka yɛn ho akoraba asɛm wei deɛ ɛdi wɔ a aba
apere de bɛba aba ɛmu nkɔdwa nyinaa yɛde hyɛ aseɛ nyinaa herew saa obi a ɔsɛ daabi aka adeɛ baakɔ dwatekuduo saa ɛ dɛboɔ so ɔkɔtena ayi ayi kuro yi bɔdwesangua no gyanfi ɔkɔɔ sɛ ah kɔnfɔ mi ntumi ɔsɛ daabi wetumi kɔ ɔyɛ nyankoma de kirim na ɔkɔɔ yi sɛ kan de de kun no na yɛfa adwete kudu ban nneɛma kɔnfoɔ yi a yɛde bɔ asante sɛ ne yɛka sɛ yɛdwam ah kɔnfoɔ foro ɛde ne mpaboa foro nyina Ɔrebesi n'anɔpe gu, ɔbesi ne fifi kɔkɔɔ ne fitaa. Ɛnna ebesi yi, ɛda so si hɔ. Yɛbɛkɔ akɔfa ne nyinaa aba.
Ɛda so si hɔ. Baabi a adeɛ a ɔkɔmfo yɛ bia, yɛbɛkɔ Afena, ɛda so si hɔ. Baabi ɔyɛ bia, yɛbɛba.
Abɛnwa, ɛda so wɔ hɔ. Saa. Owie no owie yi.
Daabi. Agona. Yɛde no kɔtena hɔ. Saa. Nneɛma bebree.
Kyɛ sɛ ɔbɛfiri Kumase koraa sɛ akɔ Agona. Ɛ woduru asom aso nkwanta. Yɛ biribi hɔ.
Ɛɛ ɛyi kuro yi aboa so ne n'agyan si hɔ. sɛ hɔ boɔ na nkobi kɔdwidwa no asoma so deɛ no dabɛn no no hwɛ wonte ho asɛ nkobi kɔdwidwa no yɛkɔfoɔ no de kɔnante sɔrɔ yam no duro wɔ hɔ no kobi kɔdwidwa boɔ no ade akɔ na me se kɔnfoɔ baabi ofiri awukugwa agyamadi agya akyi ɛyɛ baafo usuma nkwa ahene akɔ hɔ akɔhwɛ hɔ saa nam so woduru kuro no mu a wɔn ɛhɔ na ɛkyerɛ sɛ kɔnfoɔ kuro ni saa
ɛyɛ ɔware a wɔreto abufuo ɔkɛse mpan a ɛbɛpem nnɛ yɛntumi bi wobɛkɔ ɔware no yɛkɛse a wohu sɛ mark yi nie ɛdua a wɔdua a ɛbu tɔɔyɛ ɛho wobɛkɔ no ɛda so da hɔ ne fie Sɛ biako sɛ biaso a yɛnfa mpaboa nwura hɔ. Woduru hɔ nanse ana ne sɔfo no wui, anɔkye sɔfo bɛkɔ onyina kyɛ sɛ onyem yɛ ka sɛ onwo da na apɛ sɛ ɔwo na akɔ tete ahaban bi wɔ fie hɔ sei a kɔnfoɔ ne nsa ano adwuma ɛda so te ase na ne kakraka no nyinaa ne sɛ ɔma adankyerɛ ahwe ase. Ae pia o kɔnfo.

sɛbiaku dɛn kyerɛ ɛwɔ mu sɛ ne yɛ pɛ ntɔkwa o nanso asantefoɔ se adidie mu adanse na yɛ paa sɛ ɔbɛyɛ biribiaa na kye sɛ deɛ ɛboɔ deɛ yɛwo sɛ straight no wayɛ yɛde nsa bɛkeka wo
deɛ wɔyɛ yie paa na sɛbiaku anka ayi wo anka akorabaa bɛyɛ dɛn

Ah, yɛpa aprase a sɛ apase a sɛ pra nka wada wo. nka ho koraa.
Ɛno nso tim. Owura mu nyɛ yie, onya bi. Yɛduru nkuransa,
ɛhɔ nkuransa hene, agya wada ama takyiman, ɔyɛ werekyerekye bi. Ɛno nso pram. Yeah. ɛno na ɛnna ebi mo nte aseɛ sɛ wɔn nananom